Hormatly Arkadagym Serdarym! Men şu şeýle usulda size birnäçe gezek ýüz tutdum. Şu kanalda size ýüzlendim birnäçe sapar. Prokurorlar görüp ony, hawa, şol öýdäkilerden adam çagyryp, şol ýaly kanalda ýüz tutmasyn diýip aýdypdyr. Ýöne men şeýle kanalda ýüz tutmaga mejbury ýagdaýda. Sebäbi men 11 ýyldan bäri işläp oturan kärhanamdan e, işden çykardy. Aşgabat welaýatyndan gelen Azat Palyhow diýen direktor Çakyýewiň garyndaşy men diýip bigünä meni işden çykardy. Özüm bigünäligimi subut etmek üçin prokuratura barsam, Garryýew diýen prokuror e, arzymy diňläp, Ol-da meni sen günäkär diýip goýdy. Hawa, arkamda Çakyýew diýen ministr bar, maňa hiç kim isat edip bilmeýär diýe direktor direktor şeýle diýip gepleýär. Ýöne Çakyýew diýen ministri siz bellediňiz. Siziň çykaran kanunlaryňyza hökman suratda boýun egäýmeli. Ýöne şo Daşary welaýatynda siziň çykaran kanunlaryňyza hiç hili boýun egenoklar. Hiç kimde Siziň çykaran kanunlaryň kanunyňyz boýunça işlänok. Ne prokuroryň, ne häkimligiň. Soňra men birnäçe adalat ministrine, ýokary gözegçilik edara, kazyýet kazyýet edarasyna, Aşgabatda şu hukuk goraýjy edaralaryň baryna ýüz tutup çykdym. Hawa, siziň kabulyňyzadam bäş-alty sapar bardym, ýöne meni siziň kabulyňyza salmadylar. Ýüze golaý arza ýazdym, arzamam diňlänoklar, sizedem ýetirenoklar arzamy. Hawa, soňra men şolary, şolary bes edip, şu şäher häkimligine ýüz tutdum. Ýer almak maksat, ýer almak üçin dükan, kiçiräjik dükan salyp, öz-özümi ekläýin diýip, dolandyraýyn diýip, iki ýyl şäher häkimligine gatnadym, Çopanowyň ýanyna, hawlyna. Her bäşinji gün. Iki ýyl ahyr menden bizar bolansoň, maňa ýer berdi, topardan geçirdi, ýer berdi, ýer aldym. Hawa, soň welaýat häkimine Döwletgeldi Babaýew Seýidiçe resminamalarym ertip tabşyrdym. Ýöne şo maňa gezek gelen wagtynda Döwletgeldi Babaýew Seýidowiç hem, Hawa, hä, prezident aýtdy, biraz saklamaly, şo ýer berilişigi diýip aýtdy diýip, ýöne, diýip, meň resminamamy gol çekmän goýdy. Men şo özüniň ýanyna kawulynadam salana barsam, gapysyndan näçe sapardan bäri baryn, ýöne şo häkimiň kawulyna girip bilmedim men, salmaýalar. Ýöne aşakda kömekçileri zatlary şeý diýdi maňa, kömekçisi, ýuristi şeý diýdi, Awa, saklamaly diýip aýtdy. Indi şo saklamaly diýip aýdany näçe näçe wagt diýsem bilemok. Özlerimiz jaňlaşýas diýdi. Ýöne ýer berilip dur. Her kime her kişäden berilip dur. Ýöne men ýalyk naçara ýer berilmeýän eken Türk Daşoguz welaýatynda. Awa, siz e, telewizorda ýer e, ýaňky kömek etmeli, ýardam bermeli, ýer ber, ýer bermeli, k- kredit bermeli diýen zatlaryňyz ýöne telewizorda galýar. diňleýe goýýa ýöne şony hukuk goracy edaralar şony berjaý etmýe ýardamam bermýe hiç hili zat etmýe hukuk goracy edaralara bir gatyrak durmasaňyz men bilmedim beýle ýagdaý haçana çenli dowam etjegini men şo hukuk goracy edaralaryň hemmesi siziň çykaran kanunlaryňyzy kanunlaryňyz bilen ýörmeýänligini ýüz prosent güwä geçýän.